Ýene şu göni bolmaly. Lä. Göni lineýka bilen çyzýar. Ana şeýleräçik aýlaw etmeli çalaja. Näme üçin täze biziň egnimiz göni näme bilýärmi? Göz göni näşeýle küýkräk gitýärse aşak ýatygyragy bolýar, dik gidäli hiç kimiň egni. Şoň üçin aýlawraçy galýan owadan bolýar. Mhm. Ana bundan aşak indi her kimiň Goltuk giňligine görä, meselem, horajyklarda ýigrimi bäş, ýigrimi alty santi şundan düşýärsiň spuşindan. Indi. Şundan aşak ýigrimi bäş, ýigrimi alty santi horlara. Ýigrimi üçem edýärler köplenç. Ondan men özüme otuz santi geýýän. Ýanly ýanly şu. Hä? Ýanly durýan ýerine üçem edýär.
Hä-ä. Ýok. Otuz sant men özüme otuz düşen. Näçe giň bolsa gowy görýän-de, onuň köpüsi darrak bolsa gowy görýän. Sallamsajak bolmasyn diýip. Onuň mundanam şon ýaly. Bu tarapdanam aşak men otuz düşýän. Ine. Otuz düşýän şuna. Onda seret, göni bil beýiklik, spushynda hiç hili bil beýiklik, giňlik o zatlar neme edilenok. Göni biliň özüne şu näle goltuk düşýärse, Goltuk düşýän ýerimize bil gabat gelýär. Göni gördüňmi? Hä, göwüs ölçenenok. Aý, toba. Bil ölçenýär, göwüs ölçenenok. Onda şundan ine biodramyz taýyn durar, dogrymy? Ine otuz düşen ýerimizden hem şeý diýip aýlaýas. Ine aşaklykka. Bunam soň şeý diýip giňeldi, aýe. Ondan şu baza bitýärse, ilki baza çyzýarsa, indi bu taýyn razmerimiz bar, görýäňmi? Bilimiz taýyn, göwsümiz taýyn, biodramyz taýyn bol. Soň bazany çyzamyzdan soň fason çyzýarys weli, eýýäm nirde nämetiniň ýerleşýänini bilip hmm. bilýäris, görýäň, aň Häzir men şuny çyzman, gönümiň özüni çyzyp görkezsem, düşünip bolmaýar bilýäňmi aňsat düşünmegiňizem mümkin ýöne bunda has ýeňil düşünip bolýada bulam obyçnyý köýneklerde kyrk santimetr ynha şuny şeý diýip çyzdyk ana göwnşiň özi emele gelip dur gördüňmi aňsatjak onnoň ýene bir zat şu taýy mundan uly gelýärä häzir şunymyz aşakda bolup durýar bu-da ýokarda bolup durýar şoň üçin bunam şeý diýip çykýar bir iki santyjyk bir az bolýar iki santyjyk şeý diýip gyýýas aşaklykam Bundan bärsinara şun ýaly klýoş etýäs. Indi öňi, arka tarapymyzyň-a açylyşy gapdala sekiz santimetr, aşak üç santimetr. Öň tarapy kromkany aýla. Gapdala sekiz santimetr, aşak on sekiz santimetr. Ana.

Bolýa beraýda şu uzynyň ýasadyňmy ýöne? Aý sen bar. Bolýa. Garan, zat edýäs, kesýäs, kesip alamydan. Soň indi şu zadyny ýasamala. Bir jemit. Indi şunsyn ýasamaly. Bu da gön şundan başlaýar. Beýläk bir oturdylýar, beýläk bir oturdylýar. Soňam üst-üstüne planka ýaly. Obmanka-da planka ýaljak üstüsine mündürip birje dikin goýberäýeň şunda. Buňam oturdylyşyny şu köýnek dikip görenize görkeräýmesem, muňam ýörite köp kişi bar ana şu taýda köpüsiniň köýneklerini görýän welin şu ýüzüne şeýdip halsap ýatýada ana dikin tuşup şeýdip çyka duranyny görýäňmi arkajygam şuň şu taýyndanam witiçka alynýa onam görkez geçer boldy.